Әлеге башлангычка танылган җәмәгать эшлеклесе, өлкәнең атказанган сәүдә хезмәткәре Асия апа Мөлекова үзе хаҗга барып кайткач нигез салган иде. Хаҗилар клубының максаты хаҗга барырга теләүчеләрне бу изге юлга җыенырга ярдәм итәргә, анда баргач үзеңне ничек тотарга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген аңлату иде. Гадәттә, аның утырышларында хаҗга барып кайтучылар да катнашып, Анда алган тәэсир-кичерешләре, уй-фикерләре белән уртаклаша. Бүгенге мәҗлесне оештыручыларның берсе, Әлфия апа Шәйхаттарова, 2019 нчы елда беренче хаҗ гамәлен кыла, быел гомерәгә барган. Хаҗда вакытта ук уже ният итеп кайттым гомерәгә барырга, тагын бер кат баргым кели иде, шулай ният кылдым, и Аллаһ, хәмдүлилләһ шөкер, быел гомерә кылып кайттык, Аллага шөкер. Ничек инде да анда бер баргач, һәрвакыт баргы кили. Зур еллар шәһәр мәктәпләренең берсендә татар теле һәм әдәбиятын укыган, хәзер мәдрәсә мөгаллимәсе Венера апа Вахитова 2004 елда хаҗ кыла. 19 ел узса да, анда алган тәэсир, хатирәләр әле бүгенгедәй күз алдында тора, ди Венера апа. Алла Субхана ва Тәгаләнең каршысына килеп баскан шикелле. Күпме пәйгамбәрләр шунда булган, шул эзләрдән син йөрегән, син шул Тәвафларны кыласың, шуның кадәр гыйбадәт кыласың, шуның кадәр кеше йөри анда. Анда миллион, без барган елны ике миллион артык кеше бар иде. Зөя аръягындагы Ислам мәдәни үзәге имамы, унике ел элек хаҗ кылган Хәсиятулла хәзрәт белдергәнчә, хаҗга барырга өлкән яшьтәгеләрне генә түгел, күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Үзе анда баргач, Ходайдан мәчет төзергә мөмкинлек сорадым, ди. Хыялы тормышка аша. Мәчет юк урынга мәчет салырга мөмкинлек бир, дидем мин аларга. Гарәфә тавында басып торган чакны Аллаһ Тәгалә безнең догаларыбызны кабул итте. Аннары авылга кайткач, менә шул зәмзәм суын алып кайтып сыйлагач, миңа менә мөмкинлек бирде Аллаһ Тәгалә мәчет ясарга. Хатынның авылында. Анда нигез бар иде, мәчет ни, ул вакытны бит инде менә унҗиденче елларда бит мәчетләрне без таркаттылар. Шул мәчетнең фундаментын гына калган иде. Шул мәчетне Ясарга менә миннән сорадылар инде. Мөмкинлегең бармы синең диләр. Мәтәм мөмкинлегебез бар. Әгәр инде авылда ясавычы булмаса, мәчетне ясавычы булмаса, үзем эшли алам, дидем. Сүз дә юк, бүген күпләрнең хаҗ кылырга теләге бар, ләкин мөмкинлекләр генә чикләнгән. Шулай да өмет белән яшәргә кирәк. Бөтен кеше дә бер үк елны хаҗга бара алмый бит. Әлбәттә, бу хаҗ кылулар кирәк. Күп кешеләрдә, миндә дә вот саулыгым булса, Алла боерса, Ниндидер уйлар, фикерләр башка керә башлады. Барырга бер-ике елдан Алла теләсә, саулык бирсә, Ходай Тәгалә чамаларга инде. Алла насыйп итсен һәммәбезгә дә, Раббым. Шул җирләрне күреп кайтырга Ходаем бер Аллам насыйп итсен. Сер түгел, бүген күпләргә балалары, оныклары хаҗга юллама бүләк итәләр. Дания апа Мостафина, шул бәхетле аналарның берсе. Елап бетерә алмыйм ул шатлыгымнан, ышанып бетерә алмыйм. Аллаһ Тәгаләм ярдәме белән балам миңа, кызым ярдәм итте. Юлга үзем дидем, и шулай итеп, әлхәмдүлилләһ, юл ачылсын. Әлеге очрашуда катнашканнарның кайберләре бу көннәрдә инде хаҗга бару юлында. Сәфәрләре хәвеф-хәтәрсез узсын, хаҗлары кабул булсын!